Dyma Michael Owen. Mae e'n nofiwr cryf ac yn ddiweddar cafodd ei brofiad cyntaf o nofio mewn dŵr oer. Do'n i'n meddwl sef yna un i yma wedi profi fi ro, a y mwy pwysig wedi profi i hun wedi ddo wneud o. Ond hyd yma, dydyn ni heb weld ochr gystadleuol Michael, rhywbeth fydd yn rhaid newid cyn pencampwriaeth nofio gaeafol y byd. Fydda i ddim yn neud e mwy, na, dim, sori, dim. Dwi ddim ar hyn o bryd yn teimlo fatha neud y gystadleuaeth ma gwbwl.
Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yma yn Llyn Bled, Slofenia. Mae'r lle yn edrych fel paradwys yn yr haf, ond nid pencampwriaeth nofio hafaidd mo honi. Wel, Dilwyn, dyna ni yn Bled o'r diwedd. Ww, mae'n oer yma, dydy.
Sdim amheuaeth mae mis Ionawr yw'r mis oeraf yn Bled gyda'r tymheredd ar gyfartaledd yn minus 1.7 gradd Celsius. Mae hynny tua pedwar gradd yn is na chyfartaledd Vancouver yng Nghanada, ble mae Gemau Olympaidd y Gaeaf yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Gobeithio bydd y croeso yn gynhesach. Mae Slofenia gyfan bron wedi ei hamgylchynu gan diroedd yr Eidal, Awstria, Croatia a Hwngari, ac mae unig ynys naturiol y wlad yng nghanol y llyn rewlifol yma, yng nghysgod yr Alpau Julian. Heddiw mae rhaid mynd i'r llyn i weld sut dwi'n mynd i arfer fy tymheredd fama. Yym newn ni ca'l gair efo Dilwyn dros brecwast ag o'dd o'n deud rhai' mi wisgo wetsuit gynta cyn mynd i mewn ag yna mynd i mewn fel o'n i'n Llyn Padarn. Mae o fatha ail ddechra mewn ffor, dwi'n gwbod dwi 'di mynd dwi 'di mynd reit bell eniwe 'lly yym ond mae o dipyn bach o ail ddechra efo tymheredd eto.
Mae Michael am brofi dŵr Llyn Bled am y tro cyntaf. Heb awgrymu unrhyw ystrydebau am draed oer, Dyma un rhan o'i gorff sydd ddim wedi ymdopi yn dda gyda'r tymheredd hyd yma. Dio ddim yn ddrwg. Ww dim byd. Ma'r dŵr yn gynnesach na be o'n i'n disgwl. Fel o'n i oddan ni'n trafod bore ma do lan. Hmm. Gyda chdi'n deu ww mae'n mynd i fod yn oer. Yndi. Ond dio mor ddrwg. Yn cofio wan jyst snap ti di ga'l wan. Traed mewn traed allan. Ia. Ma'r dŵr yn oerach. Ma'n teimlo yn oerach. Yym ond dwi'n me'wl

Mae'r ymdrech wrth baratoi ar gyfer y ras broga 25 medr wedi bod yn anferth gan fod egni'r corff yn cael ei golli'n gynt mewn dŵr oerach. Yn ogystal â hynny, amcan gyfrif Dilwyn yw fod 70 y cant o'r her yn seicolegol, ac hyd yma mae Michael wedi dangos sawl ochr i'w gymeriad. Dyn ni wedi darganfod na fama fydd y ras. Y stretch yma ydy 25 medr, dipyn mwy swn i'n ddeud na be dwi wedi bod yn wneud. Dipyn mwy. Swn i'n dipyn mwy.
Faint sy'n faint hwn? 25 metr.
Na, ci 50 dio. 50 di hwn? Hwn dio. 50. Hanner hwn di 25. So yeah, mae rai fod nhw'n setio fyny rhywle arall swn i'n dweud ti. Ond yn dy ben di wan, o chdi gweld dy hun neud hwn di Gwynar. Mae hwn yn dipyn i rech. O, dwi'n well gymaint di.
A 50.

Ti'n gwneud hyd o? Ac mae'r pwysau yn dweud ar Michael am y tro cyntaf. Mae'n sioc ddo, mae, da ni yma o'n o iawn, a mae ras mewn dau ddwrnod, ras gyntaf, a dwi'n meddwl o'n mynd eich dall, di'r amser yma'r ochr ni mwy. Er gwybodaeth Michael, im utopity yw'r term Slofenaidd am dwi'n boddi.
Mae wedi hanelu y pwch ond ydych chymlaen mwy. Sy'n od. Ond ar hyn o bryd, tra neb yma, maen nhw'n sort i'n prepario pethau. Dyma rhywun yn cael amser ei hel meddyliau. Ond mae well cael allan wan o fyd, ydy. A just joio fo, de. Heb mynd stopio fod yma flin ac yn depressing ac jo, joy, dechrau joio. Dyma enghraifft o'r newid eithafol yn agwedd Meical drwy gydol yr her. Amdani. Amdani.
Ie.
Dechra broses unwaith eto.
Iawn.
Yng nghysgod y castell hynaf yn Slofenia, mae hi'n amser i Meical ddychwelyd i ddŵr tua 4 gradd Celsiws. Mae gwyddonwyr wedi profi i bod hi'n bosib i berson addasu i wres dros gyfnod o amser, ond yn anffodus, nid yw hynny'n wir am oerfel. Mae'r galon hefyd o dan fwy o straen pan mae amgylchiadau yn oerach, ac yn ôl ymchwil gan Goleg Cardioleg Americanaidd yn 2004, mae dros 50 y cant o drawiadau yn digwydd yn ystod misoedd y gaeaf.
Dyma'n rhy ddrwg. Es i mewn i fyny at y mall, a nath Dilwyn deu, o'n i'n t- oedd yn teimlo'n oer, a dwi'n jyst dechrau meddwl am yr anadlu, a nath Dilwyn ddeud yym Jyst anghofio am bob dim, a dyna wnes i.
Yn ystod y ras, mae'n hanfodol fod Michael yn cadw i ben uwch ben y dŵr neu bydd yn cael ei ddiarddel. Mae'r rheol hon yn bodoli fel na fydd gan nofwyr arferol fantais dros y nofwyr gaeafol, ond hefyd oherwydd peryglon rhoi y pen o dan y dŵr am gyfnodau hir.
Mae dyn yn colli tua 40 y cant o wres i gorff uwchben top yr ysgwydd, felly mae'n bwysig iawn bod Meical yn gwisgo'i gab penglog neoprene pwrpasol. Be sy'n neud? Oedd o'n oer. Oedd o'n oer. Yym, nes i adal y bŵt 'ma mlaen, nath o ddal fi'n ôl dipyn. Un peth sy ar goll o be da ni 'di neud bore ma ydi cael rhywun i mewn yn y dŵr efo fo. Ond dyw Dilwyn ddim yn gwirfoddoli. Mae Michael yn gallu nofio pwll 25 medr arferol mewn ugain eiliad, felly byddai amser tebyg yn wych yn ei sesiwn ymarfer olaf cyn cystadlu yn y Bencampwriaeth. Be ti 'di dangos gyson wan de, ail hanner y ddau. A'r amser yn galonogol iawn, ugain pwynt pedwar deg un eiliad.
Dwi'n hapus iawn o hwnna wan de. I fod yn onast efo chdi wan de, Tro cynta i chdi roi cant y cant. Dwi'm yn gwbod lle ddoth o 'de, ond fatha bo' chdi'n mynd wff! Ag o' chdi'n weld o, o' chdi'n gweld un, o'n i'n cerdded yn gynt ar ochor fo, o'dd dim dal i fyny efo chdi, t'mod dwi feddwl? Cera honna efo chdi, a sori. Dwi 'di teimlo'n u- reit unig gennai hwn. Hyd yn o'd efo Dilwyn Y criw, bowb yma, ti dal yn timlo'n unig achos chdi sydd yn y dŵr.
Wthnos nesa. Cymal olaf taith Meical wrth iddo geisio cipio teitl Pencampwr y Byd.